Резидә Сәләхова! Сезнең бәлки күргәнегез, ишеткәнегез бардыр. Син гомумән иңгә кайтып кергәнең бармы? Филолог башың белән шуны белмисеңме диген. Роберт, синең бар икән. Артем һәм аның туганнары моны ишетмәскә тиеш. Минем бер җегетем бар име? Казан кызлар.
Казан кызлар.
Сыер сауганым юк. Ди ди. Дөрес басмадан Казан.
Ролиңнең сүзләрен онытканың бармы? сул як күзем сикерә дери хәзер болай иттерә башла ничек итеп син организмыңны русчалатып әйтсәк насилуешь бу нинди порнуха татар тамашачысы аңламый хушәби аның тавышы менә шундый булды дип болай сөйләшәсең нурани хәл дип
Сәлам дуслар! Ниһаять кабат сезнең белән ят кунак тапшыру кысаларында очраштык һәм бүген бездә кунакта гаҗәеп чибәр хатын-кыз. Инде сез дә яратып карау, сез дә аны яратып карыйсыз. Әйе, диян.
Безнең Татарстанның Тинчурин театрындагы иң популяр, иң талантлы һәм иң чибәр актрисаларның берсе. Мин әле мин отыкта өстим әле үземнән. Бераз гына булса да Тинчурин театрының, мин үземнән өстим, ярыймы? Тинчурин театрының алдыңгы актрисаларның берсе. Мин дөрес фикер йөртәм бит, әйме? Бик дөрес әйтәсең. Әй, алдыңгы актрисаларның исегездә калдырыгыз, әй. Алга таба да әйтәсең, әй. Резидә Сәләхова. Резидә, абимда, мин тегесендә әйткән бит кычкырмый, кычкырам. Шулай туры килде. Резидә Сәләхова. Каршы алабыз, җәмәгать, әй. өстәвенә әйе өстәвенә аннан тыш аннан тыш мин аны өстәп куям алдан ук э, безнең актриса әйме өстәвенә филолог та әйе все пока шуны гына да икенче турда соңрак әйтербез дигән идек бит печать сүктек юк соңыннан сөйләшербез аны турыда минем ике дипломым бар әйме һөнәрләргә килсәк инде ике диплом бер икесе дә кызыл Ух ты. Беренчесе. Сез дуслар белән сез. Синдром отличницы.
Отличница белән отличница тартыла бер-берсенә, әйе. Димәк, берсе э, театр Казан театр училище дип э, училищесы дипломы, кызыл диплом анда язылган э, актер драматического театра һәм руководитель творческого коллектива. Бу режиссер кебек инде.
Режиссер бит инде юк инде. Ул инде клуб җитәкчесе.

артист. Бу төп эш.
Драма артисты. Э, драма Бу артисты. төп һәм беренче урында тора торган. Э, эш. Икенчесе. Э, 2014 елдан, ягъни инде 9 ел дәвамында Казан театр училищесының сәхнә теле укытучысы, ягъни үземнең остазым Габдрәүф Нуриевның ассистенты. Мин студентларга Шулай ми Габдрәүф абый укыттылмыни сезне дә? Минем бит э, класс җитәкчем, г- төркем җитәкчем һәм сәхнә теле укытучым. Хәзер мин аның кулы астында, аның канаты астында эшлим. Портрет алу мине дә Дәвамчысы. укытты, мине дә укытты. Дәвамчысы бит инде имин.
Ул шулай дип өметләнә инде, белмим, өметләрен аклап булса. Юк, алар алай өметләнгәч инде. син Юк, алай ничек әйтмә. инде аклап булса, Әй, инде аклагансыңдыр Ә, әллә аклагансың ничә инде. тапкыр. Дәвамчысы. Ярый инде, анысыны инде Иншалла. вакыт күрсәтер, Иншалла, иншалла, әйе. Димәк, театр училищесы булды, име? Әйе. Шуннан э, тагын бер официаль эш урыны Шаянтовада артист дубляжа. мультфильмнар мультсериаллар һәм э, яшьләр өчен сериаллар һәм тнв каналы өчен сериаллар тавышландырабыз татар теленә бәлки ишеткәнегез бардыр әйме әлбиттә сезнең сезнең бәлки күргәнегез ишеткәнегез бардыр әйе мультфильмнарны инде бигрәк тә анда мәсәлән э, татарча балбоскина мәсәлән анда лиза балбоскина җилән чәчле шундый э, тәти генә эт баласы бармы Һәм аның әле бер туган энесе бар. Дружок. Дружок. Дускай. Әйе. Анысы да минеке. 2022 елда Казан мэриясе ярдәме белән Гүзәл Сәгыйтова бит инде бик шәп кенә проект ачып җибәрде. Ул да булса Апуш балалар театр студиясе, татар балалар театр студиясе. Анда мин шулай ук беренче көннән үк балаларга сәхнә теле укытам. Мында инде безнең ике төркем, 8 яшьтән 11 яшькә һәм 11 яшьтән 15 э, яшькә. Хәзер инде 16 яшьлек балабыз да бар. Ул һаман китми дә китми, аны китәсе килми апушта. Яше тулса да, юк, мин йөрим ди. Без инде әлбәттә инде йөрсеннәр генә, чөнки э, спектакль куйганда олы балалар да кирәк, ягъни яшүсмерләр дә кирәк, бәләкәчләр дә кирәк. Шуңа күрә Яратып, теләп йөриләр, Аллага шөкер, теләп шөгыльләнәләр, йөрсеннәр генә. Без инде шулай балалар күңеленә э, театрга мәхәббәт уята алабыз икән, гомумән иҗатка мәхәббәт без бәхетле генә. Алар артист буламы, булмыймы, анысы икенче мәсьәлә. Алар э, беренчедән э, мөхит, татар мөхите. Икенчедән барыбер э, актерлык, аларны бит дүрт э, юнәлеш буенча укытабыз. Актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал. Ягъни бала бөтен яктан э, камилләшә, шөгыльләнә, шуңа күрә бик файдалы, бик шәп Анда проект. мине дә алмаслар микән?
Эз генә яшең чыккан, эз генә. Эз генә. Эз генә. Бераз гына. Сиңа бит мин 18, ә бездә 15-кә хәтле генә. Балалар бушлай йөри, күз алдыгызга китерегез. Бушлаймыни бу?
Бушлай.
Балалар бушлай йөри абсолютно. Син калдың үзе, син бераз гына сынга калган сәләбе. Син беләсеңме, бу нинди мөмкинлек? Бу бит кеше бала, кеше яшьтән үк үзен тотарга да, кеше белән аралашырга да өйрәнә һәм гомумән теге үз-үзенә ышану көчен арттыра бит менә шушындый түгәрәкләр, шулай бит? Һәм иң мөһиме, дәресләр дә бушлай, спектакльләр бушлай куела, ягъни балага костюм тегелә, декорацияләр әзерләнә, чып-чын спектакльләр куела, утлар, музыкалар белән. Бу дәүләт тарафыннан ярдәм түләнелә.
Әлбәттә, инде педагогларның хезмәт хакын да бары тик мэрия генә күтәрә, ягъни безнең Татарстаныбыз Хөкүмәте күтәрә. Так, дәвам итәбез. Әйе. Тинчурин театры, училище. Нәрсә иде? Шаян. Шаян. Апуш. Апуш. Э, дүртенче татар гимназиясендә укыган идем мин үзем мин үзем залесный кызы казан шәһәре кызы э, залесныйда туып үстем ләкин беренче сыйныфтан әти әниләребез безне казанга йөрттеләр э, дүртенче гимназиягә ул фрунзе тирәсендә урнашкан бүгенге көндә инде чкалова сигез бинасында мин шунда укыдым һәм бүгенге көндә шунда балаларга театр түгәрәге алып барам Китабовны беләсез инде, анда кайвакыт э, Гүзәлнең дә минем дә тавышны ишетергә Әй, була. әй. Анда яздырабыз бит инде аудиокитаплар, шигырьләр. Аннан кала бит әле син безнең а, татар Җимәлеме? татарча фильмнарда төшәсең. Шулай бит, син Яралар. безнең әле э, кино актрисасы да. А, Тагын син безнең э, дәүләт дәрәҗәсендәге э, төрле чаралар алып барасың. Ой-ой-ой. Син әле безнең күчмә язылышу тантаналарын да алып барасың. Анда син дә бар инде, апаем. Мин сиңа бер генә сорау бирәсем килә. Син гомумән иңә кайтып кергәнең бармы? Бар. Артем күрәме сине? Артем күрәме? Өйдә бит мин ирем белән.
Артем моннан гына сәлам итәсе юк. Юк, күрешәбез, Аллага шөкер. 6 яшьлек ул үстерәбез. Аның исеме Эс Кер. Тутырып әйтсәк инде Пискунов Оскар Артемович була. 6 яшь. Киләсе елга мәктәпкә, быел инде подготовишкага йөри башладык. Икенче татар гимназиясенә укырга керергә исәп татар мөхитендә үсте. Икенче татар гимназиясенә. Икенче татар гимназиясенә, әйе, Шамил Усмановда урнашкан. Әйе.
Шушы, кара әле, мин нәрсә әйтмәкче идем, син бит күпкырлы талант иясе бит, әйеме? Әле күпкырлы син ничектер менә күпкырлы педагог иясе син. Син хаман педагогиядә, әйеме? Хаман, хаман менә. Хаман белем бирү. Әй, хаман белем бирәсең, Үзеңнең, хаман а, белем бирәсең, хаман белем бир. Әти әниең а, нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Әти-әним укытучы да, артист та Менә. түгел. А, а, Да. эләктердем, эләктердем. Һөнәрләре буенча артист та, укытучы да түгел. Әнием минем фармацевт. Медицина өлкәсе белән бәйле. Э, мине дә инде үз артыннан китер дип бик өметләнгән иде. Ләкин мин инде андый төгәл фәннәрдә бик көчле булмадым. Э, хәлбуки мин, әйе, хәлбуки мин теге ни булсам да, отличница булсам да, ул теге математиканы кирәк дип, алгебраны кирәк дип укыдым инде. Химия белән дә бик дус түгел идем. Шуңа күрә медицина белән бәйләү не вариант иде, ансы факт. Әтием инде минем э, төрле һөнәр иясе, Э, ул инде тракторист та булды дуңгыз да карады э, хайваннар да карады маллар да үстерде алтын куллы адәм алтын куллы әйе бик күп һөнәр иясе аллага шөкер кулыннан бөтен бөтен эше килә әйе җитмеш төрле һөнәр иясе әти мин яшел үзән районыннан кайсы авылдан Олы Күлбәш.
Күлбәшләр, әйе, беләм. Ә син? Юк, мин аннан түгел.
Без гомумән олы районнарны беләбез. Сездә идән асты нәрсә дип әйтәләр? Идән асты ничек дип әйтәләр?
Шуны гына сорап алыйк.
Идән асты. Бос, бос.
Юк, бездә Рәүрәп. Нәүрәп дигән сүзне белмисеңме син? Яшел үзәндә Син точно Яшел үзәндәме?
Филолог башың белән шуны белмисеңме диген. Әнием Алабуга районы Илмәт авылыннан. Э, алар инде әнием фармацевт, әтием э, бик күп һөнәр иясе. Казанда очрашканнар, танышканнар, э, дуслашканнар, өйләнешкәннәр дә. 85 елда Залесендә төпләнгәннәр. Башта апам туган Миләүшә исемле, ул икътисадчы. Аннары 89да мин туганмын, артист. Әтием белән әнием үзләре бик иҗат җанлы кешеләр. Әтием үзлектән гармон уйный. Ага. Әнием кушылып җырлый. Әнием... Үзе өйрәнде бит. Үзе өйрәнде ул.
Бер нинди музыка мәктәбе юк. Хатларны беләбез.
Ә беләсез, беләбез. Беләбез. Әй, мин әти-әнием турында сөйләргә бик яратам. Шуңа күрә интервьюларда алар турында бик күп мәгълүмат э, алырга була. Э, әнием җырлый бик матур итеп. Аның менә Әтиеңнең исемен дә әйтер.
Шундый матур исеме. Бик матур әтиемнең исеме. Нурислам. Нурислам. Әниемнеке дә матур. Гөлфәния. Гөлфәния.
Сирәк очрый торган. Гөлфәния.
Гөлфәния белән Нур Ислам алар. Ә син бит әле үзең дә безнең музыка мәктәбен э, скрипка юнәлеше буенча түгелме? Нәрсә буенча? Роберт, синең Мария. Давай, фортепиано.
Дөрес.
Фортепиано.
Фортепиано. Фортепиано. Ә нишләп миңа скрипка дип истә калган соң? Скрипкада уйнарга өйрәнеп карадым мин. Әллә берәр кая сөйләдем микән шул турыда? Шул турыда миңа скрипка дигән никтер миңа скрипка дигән ни истә калган. Хәзер ни тиз генә Артем һәм аның туганнары моны ишетмәскә тиеш инде. Минем бер җегетем бар иде. Яшь чакта инде Артемга кадәр билгеле. Яшь үсмер чакта диелгән. Илнур исемле. Сәлам. Әлва исемендә менә. Үзе боксер, име. Моның хатлы гәүдәле, бик чибәр, бик ни инде фигурасы шәп егет иде инде. Артемныкы тагы да шәбрәк инде сүздә юк. Һәм ул скрипкада уйный булып чыкты. Музыка мәктәбен тәмамлаган, тәмамлаган скрипка классы буенча. Боксер. Әйтәм, кит инде Илнур, син һәм скрипка, әйе, дигән ниләр, мәҗбүр йөрттеләр ди инде. Әйтәм, әйдә, өйрәт әле мине. Минем гел хыялым бар иде инде. Гомумән, теге камилләшү, төрле һөнәрләрне үзләштерү теләге миндә зур. Һәм бу миңа и туган телне көчкә өйрәтте малай. Дөресрәге, ул көчкә өйрәтмәде, ул өйрәтте, мин көчкә өйрәндем. Ул бит бик авыр инструмент икән, бик читен корал ул. Чөнки менә гитарада өйрәнеп була, чөнки анда латлар бар, бүленгән латлар. Ә скрипкада ул латлар юк. Анда на слух барысы да анда идеальный ишетү сәләте булырга тиеш. Миндә ул юк инде күрәсең. Яисә аны иртәрәк башларга кирәк иде, 19-18 яшьтә түгел. Шулай итеп, и туган телне өйрәндем дә, чехолына салдым да скрипкасы, Илнур, рәхмәт, сау булыгыз дип. Йитәр. Йитәр диде. Йитәр. Шуннан

Сыер ашатты инде. Әни сыер сава, сырын ясый, әти малларны ашата, үстерә. Монда менә ни, семейный бизнес бар монда. Казанда торып шулаймы, сепараторлар аерттыгыз, әйме? Әйе, әйе, Залесна бистәсендә.
Без үз йортыбыз белән.
Барыбер Казан бит инде, әйме, ни дисең? Үзе Казан. Казан кызлары.
Казан кызлары. Мин кирәк чакта мин бит Казан кызы бит. Ә башка бер ниләрдә, ситуацияләрдә мин авыл кызы бит эшләп, эшләп үскән дип әйме? Сыер савганым бар, сепаратор аертканым бар. Дөресен әйткәндә, сыер савганым юк.

Шулай итеп, булмаган акчаларга, ул вакытта миллион заманының теге соңгы еллары, Әй. әниләр бер миллионга төшереп безгә фортепиано алдылар. Апа миннән өч класска югары укып бара бит инде, башта апа укый башлады бит инде фортепиано, башта бер ел әле ул дусларга, гаилә дусларына йөрде шөгыльләнергә. Өй эше эшлисе бар бит инде фортепианода да. Э, Шуннан инде алдылар. Мин дә беренче класска кереп, мин дә музыка мәктәбенә кергәч, безгә кап-кара Казань дигән фортепиано алдылар. Ул хәзер дә өйдә тора, Залесныйда. Шулай итеп без Истәлек. шөгыльләнә башладык. шөгыльләнәбез малай авыр бит бирешми фортепиано ул бит килдең дә уйный башладың башта утырасың ти ти
күп сәгатьләр буе
әни кычкыра кухнядан бернинди музыка белеме юк Дөрес басмадың, кызым. Ишетәм бит шуны.
Әйе, листларны, Шуберт Шопеннарны ишетә белә каяндыр. Каян белә бу без дибез инде, әйме? Просто әнинең абсолютный слух, әтинеке кебек. Хә беренче, мин беренче сыйныфны, апа музыка мәктәбенең икенчеме, өченчеме сыйныфын тәмамлагач, апа белән план кордык. Әйдә ташлыйбыз музыка мәктәбен. Әйе. Авыр.
Юк, без нишләп азапланырга тиеш соң? Кеше мультик карый. Урамда резинка сикерә, классики сикерә. Без нишләп утырырга Резинка сикерә торган вакытлардыр әле ул. Кадерле, кадерле, шул кадерле заманнар. Без дә сикерәдер.
Син дә сикерә идең. Сикергән бар иде. Хәм сикереп күрсәтә алам мин сезгә. Әйдә эфирдан соң. Эфирдан соң уйнар өстендә. Без өчәү дүртәү булып булдыра. Шулай итеп, әти белән әнигә Хә, әйт, ни хәбәр әйткән сыман, мөһим хәбәр әйткән сыман, әти әни без алга таба йөрмәскә булдык, ди без инде. Әти әни әйтә. Сүгенмәделәр инде, но подтексты шундый Ә инде. Әйе. Без сезгә миллионга төшереп фортепиано алдык. Нинди ташлау? Ташлау турында сүз дә булырга мөмкин түгел. Йөрисез, диделәр. Ә, дидек тә йөрдек инде. Ахыргача тәмамладык.
Без шаярттык.
Әти, әни, без шаярттык. Бу шаяру иде. Бу шаярту гына иде, ты что? Шулай итеп тирден тирден тирден. Тәмамладык. Әле ярый тәмамлаганбыз. Мин әле 6 сыйныфка җиткәч тагын ташларга җыендым, чөнки үземнең э, укытучым, фортепиано укытучым Эльвира Илдаровна башка башка шәһәргә күченеп китте кияүгә чыгып. Авыр кичердем шуны. Җылы аштык инде. Мин әйтәм, миңа бүтән укытучы кирәкми, мин тәмамламыйм, мин Гаимә. бетте, все, китәм. Нигә Шуннан сорыйм? миңа Чулпан Ильязовна дигән тагын бер бик әйбәт Хет. укытучы бирделәр. Аның белән дә без туганлашып, дуслашып беттек. Хәзер дә интернеттан аралашып торабыз. Кыскасы, мин музыка мәктәбенә дә, әти-әниемә дә фортепианога йөрткәннәре өчен рәхмәтле.
Сәхнәгә чыккач, үзеңнең ролеңнең сүзләрен онытканың бармы? Бар әлбәттә. Ничек чыгасың?
Чыгу юлы.
Менә нинди чыгу юллары? Менә шулай роль. Берәр нәрсә күрсәтәсеңме, берәр нәрсә? Андый вакытта, теге, гомумән, югалып калганда, тормыштагы кебек бер терәк булуы кирәк. Терәк кем була ала сиңа сәхнәдә? Партнер. Партнер. Партнер сиңа ярдәм кулы суза икән, син шуңа саламга ябышкан кебек ябышасың да, теге баллонадан килеп чыгасың инде көчкә-мөчкә. Ләкин бар менә шундый спектакльләр, проза Проза белән сөйләшә торган спектакльдән чыгып була. Чөнки син талантлы артист, ул текстны башка шарак кына ятламый, ә мәгънәсен аңлап, мәгънәсенә ә шигъри формат өйрәнә. Шуңа күрә мәгънәгә ияреп син үз сүзләрең белән ерып чыга аласың. Менә шигъри форматта батасың икән, бит. иттең инде.
Ә булганы бармы? Бар.
Ничегрәк, ничегрәк кичердең син ул моментны? Сул э, сул як күзем сикерәдер, я хәзер булай тирә башла, инде сикерә генә түгел. Кстати, беләсең, кая чыннан бирле сикерә минем сул күзем. Мин шулай ярамыйм, сул күзем минем 2013 елда Кәрим Тинчурин әсәре буенча Сүнгән йолдызлар музыкаль трагедиясен чыгарганнан соң сикереп калды шулай. Ягъни син а, борчылган саен синең күзең сикерә башлый. Әйе. Ә анда ниләр булды соң ул 13 елда? Стресс не неизвестно. Сүнгән йолдызлар белән э, Шекспирның Гамлеты фа- параллель рәвештә чыкты. Аларның язмышлары, берсендә мин Сәрвәр, икенчесендә Офелия. Язмышлары аларның охшаш. Алар икесе дә яраткан кешеләрен югалталар, Һәм шул яраткан кешенең үлемен шушы хәсрәтне күтәрә алмыйлар, акылдан язалар һәм үзләре дә үләләр. Текстларын бутадыңмы?
Юк, юк, юк, үзе үзе белә. Үзем аша үткәреп, үткәрә ул аны.
Ул син күз алдыңа китер. 3-4 ай син аны репетициялисең, ә алар параллель рәвештә чыкты. Төшкә кадәр мин Сәрвәр булып акылдан шашып үләм, төштән соң мин Офелия булып. Син күз алдыңа китер, ничек итеп син организмыңны русчалатып әйтсәк насилуешь. Син аны еларга мәҗбүр итәсең. Э, син күз алдыңа китерәсең, әйме? Бар школа переживания, бар школа представления. Ягъни күз алдына китерү мәктәбе һәм үз э, шушы яшәү мәктәбе. Безне инде әлбәттә Станиславский буенча яшәү мәктәбенә өйрәтәләр. Ягъни барыбер ул представлениедән башлана инде, школа представления дим. Термин ул, шуңа күрә русча әйтәм. Башта син бит күз алдыңа китереп кенә караймы, сөйгән кешеңне сугышка алып китәләр. Менә ул хәзер дә актуаль. Һәм син аны җибәрмәс өчен Син бер димш, бер имче карчыктан аның колагын боздырыр өчен дару аласың. Сатып аласың фәлән бәягә. Сатып аласың да, ул сиңа әйтә, колагы агар да бетәр. Андыйларны сугышка алмаячаклар. Ягъни син аны инвалид ясыйсың да, но ирең синең яныңда кала анда, иреңме инде сөйгән кеше. Һәм син аны саласың да, әллә теге хат әби дөрес бирмәгән шунда даруны, әллә мин дозасын бутадым. Ә ул үлә. Синең кулыңнан. Аның сүзе дә бар. Мин җанымнан да артык күргән сөйгән ярымны үз кулым белән үтердем. Шуны менә күз алдына китереп кара. Аның э, хәтта автор буенча фразасы да бар. Э, Сәрвәр үз кулларына карый да әйме, мин җанымнан да артык күргән сөйгән ярымны үз кулларым белән үтердем дип ул менә Үзен аның үтерәсе, э, үзен үтерәсе килә. Менә шушы адымы өчен. Ләкин ул бит аны мәхәббәт өчен эшли инде. Бу инде әлбәттә ниндидер авыру мәхәббәт дип тә әйтергә була моны, әйме? Ничек инде син сөйгән. Юк, бу фаҗига чынлап.
Фаҗига. Аның хәтта жанры да шул, музыкаль трагедиянең жанры. Шуңа күрә мондый рольләрне тормышка ашырганда берничек тә үзең аша кичермичә Бу әйе. Килеп чыкмаса.
Килеп чыкмый, тамашачыга җиткерә алмыйсың. Юк, ул беләсезме, әле бит әле андый спектакль караганнан соң үзең дә тамашачы буларак кына да син шул спектакль ясаган йогынтыны 2-3 көн буе уйлап кичереп йөрисең. Шулай бит, ә монда аны уйнаган артист аны бит Бер-бер артлы уйный. Бүгенгесе көндә минем репертуарымда әле тагын Илгиз Зәйниевнең Мәдинә дигән гыйбрәтле хәл дип куйдылар инде аны. Ул моноспектакль бит, әйме?
Юк, ул моноспектакль түгел. Ул бик уңышлы үткән спектакльләрнең берсе дип әйтергә кирәк, әйме? Аны Мәдинә дигән спектакльдә мин Мәдинә ролендә, минем э, мәхәббәтемне ирем Артем Пескунов уйный, ул Җәүдәт ролендә. Бу шигъри форматта язылган ак шигырь дибез инде. Ак шигырь белән язылган әсәр. Репертуарыбызда беренче ак шигырьле спектакль түгел. Без Артем белән әле Гамлет белән Офелияны уйнаган Әйе, идек. әйе, Менә әйе, кабатлап әйе. әйтәм, Шекспир да бит инде нәкъ менә ак шигырь белән, ак шигырь белән язган. Шуңа күрә ул Гамлет безгә күпне бирде, ул зур мәктәп булды безнең Мгм. өчен. Шуңа күрә Мәдинәгә без күпмедер дәрәҗәдә әзер идек. Мгм. Эм, Илгиз үзе язган, үзе куйды моны безнең белән. Бик үзенчәлекле әсәр бу. 18 плюс. Мгм. Мгм. Бу инде үзе күпне. Әйе, сөйли. әйе. Менә Тема четрекле. Тема э, зина кылу, гөнаһ. Башта мин пьесаны укып чыккач, Илгиз безгә җибәрде бу пьесаны. Әле приказ чыкмаган, Мәдинә куела дигән хәбәр гомумән юк. Илгиз безгә пьеса җибәрә. Менә моны укыгыз да Артем белән э, үзегезнең фикерегезне әйтегез әле ди. Укып чыктык. Без әйтәбез. Бу нинди порнуха? Ну, гафу итегез. Әйе. Ләкин ак шигырь белән язылган. Тексты искиткеч инде, камил, шундый рифмасы рифмага туры килә. Ул һәр фраза диярлек ни, канатлы сүз. Анда инде менә сөйли китсәң, име, э, әсә ни, тексты шәп. Ләкин сюжеты сәер инде без әйтәбез Илгиз бу татар сәхнәсенә нәрсә. Сәге, моны татар тамашачысы аңламый. Анда барысы да текст буенча язылган. Мәдинә белән Җәүдәт Мәдинә анда мәсәлән эчке күлмәктән Мәдинә белән Җәүдәт үбешә башлыйлар. Ятакка авалар аларның анда селкенгәннәре Әйе, күренә әйе. һәм башка барысы да язылган. Без әйтәбез, 5 минутлык аудио смс җибәрдек хә Илгиз Газинуровичка. Икәүләшеп бер-беребезне бүлдерә-бүлдерә. Шәп язгансың, ләкин бу бит фәлән төгән, дип, болай кирәкми дип. Әйтә, ярый, рәхмәт фикерегезне ишеттем. Тиздән приказ чыга. Сез төп рольләрдә булачаксыз.
Хош, не хош. Авыр булдымы моны сәхнәләштерү? Эмоциональ яктан җиңел булмады, әлбәттә. Э, чөнки ул үзе трагедия. Аның жанры да трагедия дип язылган иде, ләкин аны үзгәртеп, гыйбрәтле хәл дип куйдылар, э, чөнки трагедия сүзеннән курка тамашачы. Гыйбрәтле хәл, чыннан да бик гыйбрәтле спектакль, бик гыйбрәтле. Мин аннан соң гына куя башлагач кына, репетиция барышында гына Мәдинәнең бөтен трагизмын аңлап, героинемның аны ярата башладым, аны акладым. Менә ни өчен ул шулай гаиләле кешенең башын катыра? Ни өчен тыкшына ул аларның гаиләсенә һәм ни өчен менә шулай трагик рәвештә тәмамлана аның тормышы? Акладым, аны яраттым һәм спектакль саен һаман ярата барам, мин аны э, ача барам як- Ә, я- яңа яңа, яңа. яктан һәм гашык була барам. Һәм шун э, Илгиз Газинурович шундук әйтте, курыкмагыз, бернинди эч, эчке күлмәк тә булмый, чишенү дә, үбешү дә, ашкышу да һәм башкалар. Мин инде барысын да уйлап таптым, сез миңа ышаныгыз гына диде. Без чыннан да Илгизгә ышанып, ә ул искиткеч талантлы кеше, ул Беләбез. гениаль кеше, Даһи, гениаль. даһи. Әйе, Даһи. әйе. Әйе. Язучы, драматург буларак та, режиссер Режиссер буларак буларак та, та, ул актер буларак та дисәк тә Әйе. өлгерер.
Резидә, а, ирең белән эшләве авырмы? Юк, ирем белән эшләве Әллә җайлырак күпкә та, җиңелрәк?
Әйе, уңайлырак та башкаларга караганда. Мәсәлән, м, барыбер инде без Мәдинәдә бит инде минем аңа мәхәббәтем дә, дәртем дә ташып торырга тиеш. мәсәлән, мин бит инде менә Артемга минем мәхәббәтем көчле, дәртем дә бар. Мәсәлән, Роберт белән куйсалар безне рольгә, барыбер миңа Роберт белән читенрәк булыр иде теге, ну, партнерство да булырга дим инде. Чөнки э, сәхнәдә партнерлык дигән нәрсә бик э, э, көчле ул, бик кирәкле әйбер. бер береңне ишетү бер береңне тою партнер белән шуңа күрә дә бер берең белән килешү килешү әйе шуңа күрә дә актерлык осталыгы дәресләрендә училищеда да без хәзер студиядә дә балаларга бирәбез тренинглар э, бер береңне тою тренинглары ягъни мин сине тоярга өйрәнәм мәсәлән анда менә ике кеше парлашып баса һәм без Әкрен генә ике якка таралырга тиешбез. Һәм менә Ә, ни е. тотып инде. м, Равновесие тотып. Поддержка, Әйе. поддержка, поддержка бар. Кеше эгоист икән, ул шундук былай терәчәк тә, үзен үзе дә авачак, иптәшен дә аударачак. Ә, әгәр дә кеше тормышта да яхшы дус икән, ышанычлы партнер икән, ул бары бөтен ни, партнерына уңайлы Үзе шартлар турында да, тудыра.
партнеры турында да. Тимбилдинг уйлый дип атала, яшәгән.
тимбилдинг, тимбилдинг дип. Резидә, остазың кем иде синең? Минем остазым гениаль кеше иде. Иде түгел, исән сау, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Мин аны үлеп яратам һәм хөрмәт итәм. Ул вакыттагы без училищега кергәндә, ул э, Тинчурин театрының баш режиссеры иде. Озак еллар, 26 ел буе ул Тинчурин театрының баш режиссеры булды. Рәшит Моллагали улы Загидуллин. Аңлашыла. Ул минем иң хөрмәт иткән остазларымның һәм иң якын кешеләремнең берсе. Хәтта миңа Артем Олегович Пискунов тәкъдим ясагач та мин башта аңа кердем киңәшләшергә. Мин әйтәм, Рәшит Муллалевич, нишлим? Пискунов, мәйтәм, мине кияүгә чакыра.
Нәрсә диде, нәрсә диде?
Нәрсә дидеме? Ты сомневаешься дип сорады инде. Мин әйтәм, но Һөнәр сайлау һәм гомерлек юлдашыңны сайлау иң җаваплы мизгелләрнең берсе. Ике, менә ике җаваплы мизгелеме? Һөнәр сайлау, чөнки күпмедер дәрәҗәдә синең язмышың хәл ителә, һәм ир белән хатынны сайлау, яме тормыш юлдашын сайлау. Иң җаваплы мизгелләрнең берсе. Шуңа күрә мен әйтәм, ну, мин инде 100% ышанам, а, чыгам дип, минем андый булмады. Аны Пескунов үзе дә бик яхшы белә. Чөнки әле ул тәкъдим ясаганнан соң да мин бер ел йөрт Йөрдем әле, йөрттем әле мин аны. Уйлыйк әле, тукта әле, ашыкмыйк әле дип. Шуннан ул миңа әйтте инде. Кара әти әнисе ничек яши? Әйбәт яшиләр, биш бала үстергәннәр, барысы да Әйе, аякта, барысы да гаиләле, барысы да балалы, Аллага шөкер, үрнәк гаиләләр. Артем безнең дүртенче гаиләдә, биш баланың дүртенчесе. Әтисенең әнисенә хөрмәтен кара. Артемның әнисенә хөрмәтен кара, ничек ярата ул әнисен. тырыш кеше икәнен кара, смотри, он какой талантливый артист. Кара син аны кулыннан бүтін эш килә ди. Чыннан да шулай. Ул авыл баласы, аның кулыннан бүтін эш килә һәм ул эш килә генә түгел, ул эш сөючән. Ул э, эшен булдыра да һәм Әтиең кебек? Әйе.
Һәм ул әтиең кебек җор телле һәм юморист. Ә, Минем әти дә шундый. Әйе, менә мин шуны да өстәмәкче идем әле. Ул Артем белән бит әле Э, былай менә сөйләшеп утырганда гына да шул кадәр аның менә энергетикасына харизмасына гашыйк буласың әйе, әйе. аның белән шул хәтлек э, менә әңгәмә кору да рәхәт анда чакырыбыз әле обязательно алла бирса һәм рәшмүгә шуны сорау бирде пискуновның исе ачуыңны китермиме дип ә менә мин моны ишеткәнем бар моны хәзер күп кенә психологлар әйтә менә кешенең исе әгәр дә синең сиңа ошамый икән әйме димәк ул кешенең түгел әйе менә кара әле бу кайчан булды бу 2014-2013 14 елы менә ул бу вакытта

Ә безнең Роберның тагы бер бик кызыклы бер сорауы бар. Бик кызыклы сорау. Тиз генә генә шуны биреп ала әле. Шуны книга күчик инде.
Э, э, Актеры дубляжага әйме. Э, гомумән, син анда күптәннән эшлисеңме? Һәм яраткан ниләрең персонажларың бармы? Һәм шул яраткан персонажың белән безнең белән сөйләшеп, Без хәтта саубулашабыз да шул. Безнең вакытлар кысана, кысана. Ялаткан персонажымны аңладың бит инде син. Ул Лиза Барбоскина.
Мин ул Лиза Барбоскинаны, Лиза Барбоскинаны мин шул кадәр яратам. Аның кирелеген, аның кыяфәтен. Иң иң шәп персонажларның персонаж ул минем өчен. Аның теге чәчләре. Нигә генә кире булмасын, барыбер ягымлы ул. Ягымлы. Ә ягымлылык Әйе. кеше өчен бик кирәк, артист Әлбәттә. өчен бигрәк тә. Әйе. Менә була талантлы артистлар, име? Матур инде менә чибәр, но ягымлы түгел. Җылылык бөркелми алардан, дигән әйе. әйбер бар. Обаяние.
Әйе. Менә. Сценическое обаяние булырга тиеш кешедә. Чибәр дә түгел, ну, карап торасы килә менә Әйе. шуңа. Әйе. Сөйкемле сөяк Сөйкемле сөяк, диләр. әйе. Нурлы булса кеше аңа карап торасы килә. Дубляжда мин 2020 елдан бирле, ягъни Ага. хәзер инде бер 3 ел Әйе. эшлим. Шаян ТВ ачылып, Бик күп кешегә эш булды, Аллага шөкер. Башта инде, э, шуны әйтим, э, дубляж студиясенең җитәкчесе Роза Диятуллина барыбызга да таныш журналист. Ул мине чакырмый да чакырмый, чакырмый да чакырмый. Артемны чакырды инде, Артем мәш килеп эшли, бер ел эшли, мине чакырмый. Митем әйт инде шунда әзрәк. Шимиткәләп сорап кара инде, Резидә дә кирәк мин, фәнән төгән дип митем. Миңа да кызык ул процесс дим, әле белмим нечкәлекләрен, ләкин кызык бит инде. Шуны ярай итеп карармын ди, Роза әйтә икән инде. Кит инде, мин аның инстаграмын карап барам, аның бит кычыткан җирендә кашырга вакыты юк. Кая аны монда чакырасың, ул безгә килә алмас ди икән инде. Килә ала дип әйтмәдем. Артем әйткән инде, менә аның теләге бар, ярый килеп карасын дигән. Болар миңа Зигби исемле зебра. Зебра һәм а, Зигби һәм аның дуслары дигән мультик бирделәр. Бишме, алтымы персонаж тегендә малай. Әле мин эшли башладым гына, авыр. Әстәгафирулла мәйтәм, бу шулай авыр микән ни бу хезмәт? Зигби үзе ул зебра малай, аның тавышы менә шундый иде, әйме? Шуннан анда бар иде бер кош әби, аның тавышы менә шундый булды. Аннан бар иде бер фламинго. Шундый алсу төстә, Тавышы да, характеры да шундый. Ахуах килә торган. Э, тагын бер ни бар иде шундый. Таза бегемот. Бегемот. Кыз. Мондый итәкле. Аның инде шундый нечкә генә булды тавышы, шундый нечкә тавыш белән сөйләшә торган бер бегемотик. Парадокс. Лялема шунда, лёлема шунда ниндидер инде. Менә шундый кызык процесс ул. Анда бит инде әле тавышын гына туры китермисең, әле фраза озынлыгында туры китерергә кирәк. Паузаларында. Әгәр дә синең итең

Мәгънәсен, димәк, нитеп саклап, син фразаны үзгәртә белергә тиешсең. Менә монда синең филология буенча белемең дә бик урынлы. Әйе, татар телен димәк камил белү кирәк. Әйтелеш тә әйбәт булырга, камил булырга тиеш инде, әйме? Без балаларны татар теленә өйрәтәбез икән инде, һичшиксез безнең телебез чиста булырга тиеш. Шуңа күрә аның үзенең нечкәлекләре бар инде. Барыбер тавыш ярыларына да күпмедер нагрузка килә, чөнки син шундук сиюсекундно дибез инде үзгәртәсең дип болай сөйләшәсең дә нурани хәл дип икенче персонажга әйләнәсең ул әз генә барыбер нагрузка бар тавышка һәм менә башыңны да эшләтергә кирәк инде бөтен һөнәрләрең дә синең кешегә халыкка энергия бирү белән бәйле шулай бит ләкин шулай ук безгә кайта да ул Ул безгә кайта э, Алкышлар алкышлар белән.
белән. Ул безгә Тамашачыларның елмаюлары кайта, белән, әйе, әйе. Сокланып карап торулары белән, нурлы йөзләре аларның теге карап торалар алар менә. Шул безне тукландыра, шул туендыра. Һәм Чәчәкләр тагын белән. тапшыру астында калдырылган комментарийләр дә Аны- безгә Э, обязательно.
Аны укып, Бик Алла күп бирса, энергия бирә. канатланачакбыз. Алла Әйе. бирса. Ну, җәмәгать, Без саубуллашабыз инде. Бер дә теләмибез, ләкин бу тапшыруны менә шулай э, йомгакларга мәҗбүрбез чынлап та, чөнки Ризда белән әле сәгатьләр буе рәхәтләнеп сөйләшеп утырып утырырга була һәм без бик теләр идек. Ризидә, син үзеңнең бер бик яраткан персонажыңның тавышы белән э, саубуллаша аласың. Эгерде. Ярый, син сау булыгыз. Монсы иң яраткан дип уйлый күрмәгез. Юк инде юк, яраткан Вазочка Балбаскина тавышы белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Тинчуин театрында һәм Шаянтовада һәм башка эшләүдә һәм менә шушы Зәңгәл экран нау аша күрешкәнгә кадәр